for social media. According to her, e say na kpekus na im she carry come give una for social media make she take dey entertain una. Hello guys, hello people, welcome back to my channel. Welcome to Sweet Mother Gist TV. I greet you all according to una time. How una dey my correct correct people? Abeg if you dey see this my channel for the first time, eh, make you do me a favour hit that red button wey say subscribe subscribe to this channel make you for dey get all the oh, correct ogbongelicious updates when i dey drop for this my channel also share my video out with your friends with your loved one yes guys i don come back again with another ogbonge gist wey dey happen for inside life una know how e dey be na na so i take dey drop am i fian bae i fian evil so it's about our sister Izzy Ogbede aka Ekia Queen while some pipo dey call am Ekia Slave as una know of Ekia uhmm. So my pipo na im be dis one wey I carry come for here so, dis our bros come come out today come give am a little advice for inside dis video e say di way wey e be say our sister take dey nyapoto say e no like am as una fit dey see am for here so sey she raise her two leg go up she come open am wide and widely una understand so I go dey take una along as our brother come take advice am come tell am sey make e give her life to Christ make she repent make e no dey live that kind life wey e dey live again I believe make she give this our brother a listening ear make e take our brother advice my country people oya na Make we dey go dia una know sey as me na dia proko di god mother um if we see am we go carry am come una table we go come analyse am and we go also give a little advice to di pesin um waee na where do weni mo se waya mo waya to weni waya support me channel me na waya hide video me afia gbosa guwaro so guys so make we go there according to this video now wey e dey our brother I say ekia queen say make okay our brother say ekia queen say make you repent make you give your life to christ okay my people so i go still take una along to comment section first of all wetin dey wonder me for this Ekia queen body be sey the time wey e be sey Ekia queen get married um everybody come dey happy including me um that day I even go carry my champagne for fridge I burst am, I burst am, I pour am for cup, I say I celebrate am. Wetin make us dey really dey celebrate my Edo pipu? Una don ask una sef dat question? Because a lot of our presenters um dey really come out dat period come dey say congratulations to Eke Akwin including myself wey dey talk so, I even wish am congratulations o, yes! I say a big congratulations to easy ogbede because now she don marry she don marry finally we come dey happy na wetin make us come dey happy na i wan come let una know a lot of una wey no know wey just dey happy say no be to get married dem dey talk wetin this our sister dey really dey do for social media according to her say she carry akpekus come tey entertain people for social media as e come be say she get married we come dey happy say this our sister finally e don get married and she no go dey open anyapata again for inside media but we come see am say after the marriage no be so e come be even the thing come even worse sef na im make me say i go chook hand or leg put for this matter small eh make we talk am as e be and another thing again say She con even put to bed, we con is also dey happy. Ehen! Owe, dis life we dey talk am for our Bini, Edo, where Asetigboho, Ari Eyowa, according to wetin we know, ehen, we all know na as e dey be, as e dey be. Dis our sister say e get marry, uhmm, as e con be like dat na, ehen, because dem say. as e dey be sey man e fit advice woman sey um dis thing wey you dey do sister e no good stop am my wife or de woman go come still tell de man sey dis thing wey you dey do my wife I no like am um we come believe sey dis man wey marry our sister e go come advice our sister sey make e stop to dey yanpoto for social media we come see am now sey dis man e no fit advice This our sister na be say na the woman na dey talk wetin dey reach for that house. How una see the matter, my country people? Make una come comment down below. And another thing when I come let una know wey all those commenters come still leave for here for this comment section na him make me say make I carry this matter

you dey do all those things for social media um na all those kind thing na im be my topic wey I dey always dey talk say people wey e be say dem dey do this saga of a thing dem no remember tomorrow at all dem no dey look back and front at all say all the whole curse wey dem dey curse people their children go come grow come meet am tomorrow for social media or all the whole things anything anything wey be sey dem dey do for social media their pikin dem go come grow come meet am for social media even though sey na ten years time e go still dey there social media e can remind you anything even if you sey make you go delete am people don already dey wey be sey dem don screenshot am keep and dem don download the video keep for future time Pipu can keep anything keepable. Which one? Una know my country pipu. So, make I continue to dey read dis message wey e dey here, dis comment section for una. Thank um okay okay okay no be dis comment just now um. Please I want to advice the man before you marry a girl please watch her very well before you go marry ashawo for house una dey see am my people i no know whether una dey see am clearly o mm-hmm. he say before you go marry woman for house brother he say make you dey watch am o but i believe say this man wey marry this our sister E don ready know wetin dis our sister dey do for media before e come marry am put for house because according to dis very comment I for here now, e say please I want to advice di di man before you marry dat im wan advice all di men all over di world before you marry woman put for house um before you marry a girl please watch her very well before you go marry ashawo for house um na this first commenter this another commenter come come down come say God bless you gradually my brother for the advice okay um he come say may God have mercy that is another person come comment down below I get many things wey I wan show una for here okay another person come say thank you my sister um Talk to this public dog Akia slave the dirty public kpekus since she no dey shame of herself abeg I pray make una dey see this I go leave some for this video make una for see am sey wetin people drop for comment section una know say na so we dey do am for this my channel now uh mm-hmm. -huh. okay so another one come dey here i dey shame for una benin people una sense is affecting the good ones e say Nonsense wey una dey do for social media some of una Edo pipu e sey e dey affect the good ones abeg my pipu make una no vex my baby make I first go take care of am small make e no cry abeg my pipu make una no vex I don come back una know sey if person get pikin na how e dey be even this video before I come make am just now hmmm e no easy it is well my pipu so oya Make we continue to dey read the comment um so we get another comment sef for here. E say your children will grow up to see this how do you want them to feel? Think and respect God and protect your children image. Yes na lis ten to this very comment wey dey for here. e say make she tink make e respect herself and also respect di children because you know una know say for dis life um um we go tink say our children just dey grow dey small well dey never know anytin but if dey come grow come meet all those tins nko e no really good oo all those comment section all those commenters dem dey really dey leave good comment sometimes because according to me na wetin me I still reason na im be this one oh because children go come grow come meet meet all those kind thing now dey no go like am at all so we come get another commenter for here wey say bros do not worry yourself this this one love money pass God that is dey refer to Lizzy Ogberde that is Akia Queen say Akia Queen love money pass God say she no go change, she go still keep to dey do wetin she dey do because of money. Shey una see am my pipu. Dis money money money wey everybody dey find, every one of us dey find um we no go carry am go heaven at all because dis money you go touch am you go leave am. We know sey we need money to use oh but make we dey use sense my pipu, make we dey use sense abeg my country pipu. Because of view or you wan entertain your viewers make you for get more views, you go come dey open your body, e no really good at all. We dey use am take dey disrespect our family and our own children and our own personality, e no really good. If you dey with me for dis word wey I dey talk so, make you comment down below. E no good. Una understand? Make we dey find dis money small small. Abeg, make una share dis video whether e go still reach her hand because a lot of pipu don already do video for dis matter. Dis one na pesin mama oh, mother of two. See wetin she dey do for media. Una see am. Dis one wey be sey na im be de respect wey dey women body, we women. If everybody don see dis thing, e don finish na. No man go respect you again. E no good. Shey una see am for here? Una see am? Even pictures wey e worst pass all those ones, e even dey. um e no really good o because commenter dey write dey even calling you public dog ekia slave di dirty public kpekus since she no dey shame of herself um i dey shame for una benin pipo una nonsense is affecting di good ones una see am e no really good my country pipu because dis our sister wey una still see for here, e come still advice am. Dis our sister wey una see sey two of dem dey dis picture so, e come still advice am sey wetin she dey do for media no good, make she stop am because she dey talk sey for inside dis video sey na her kpekus na im she carry come, e no concern anybody. My sister e concern us o! because if we no love you we no go come make we come advice you make you stop all those things people don already know you for the social media for your platform anything wey you present my sister ekia queen Lizzy Ogbedi they go still watch you they don already dey follow you they go still watch you my sister make you find another content eh because a lot of people no be everybody like wetin you dey do o Why some dem wan just come look your nyash or your the front bakasi make dem just still take gbekwa you understand abeg make you change your way according to this our brother repent um why me wan no fo na even me to be me tobi fo ni me o um I still get where I for dey make mistake for my life so nobody is perfect for this life wey we dey so abeg my sister make you change your way because all those things wey we come dey see so e no really good for eye e no good at all e no good for eye o to say the truth um una see am na awo we we do we ware video na ge do ri ri bu de kpe ive do ri ene na abeg make you change your way carry another con ten t make you dey do even one day wen I see you and your husband sey una come sit down una come even dey talk some topic I just like dat kind one if you with am dey come out even una dey do prank ah e go still sell for you na, e no mean sey you must come dey open body sey na con ten t wey you take start your live video you go take end am um mbano like me now for my for dis my channel dis my sweet mother gist tv or my sweet mother kitchen na before na kitchen oo na cooking na I dey do before if you do one thing do one thing you go still change hand e go still sell why not even some people now dem dey do blogging dem go still dey do reaction dey put you go still dey get your money you go still dey get your view anything wey you see take is better than all those ones wey e be sey you go come dey open nyash for everybody respect no too dey my sister am telling you the truth and the fact um we love you so much you too pretty wey go dey do all those things, you too fine wey go dey do all those things and do am the sake of your two beautiful kids wey God take bless you um abeg na abeg na I dey beg you abeg if you never subscribe to this my channel wajekeji what are you waiting for? Ni save American wawa ke subscribe ya ye YouTube channel me. and those of una wey dey page uwayekei make una like and follow my page is free of charge support your girl support your sister eh wa support otin wa where domeni mose make una subscribe also go subscribe for my youtube channel if you dey page dey watch my videos from page go subscribe subscription is free to support your girl support your sister